Take it to the bank, kamobagani. Umm. Mokoegwa chibesa na ebirogo mokorora ng'a ninwe momanyete kera egento. Abagaka aba twatware babongeri bare emiaka etato mbamanyeti kende. Abagaka abakristo mbure baberire serikali mbamanyeti kende. Matiang'i okorire egasi Kenya, East Africa na ng'umbu y'America mbamanyeti kende. Ninwe momanyete.

Totere tomotogie Nyasae, kwama okorangeri kumbe ne campaign ogocha gokora ekanisa ya SDA ime. Emochie eywo gwakorete tari gochia inse bosa, inche nagotebia SDA ntianye koba igo, ogotenena kabisa obwate rikondo, matianyaso eserekari, ebi biko, ng'a bono naye gwachire, omonogeri ogusii Nairobi, ng'a ogochorete omonogeri. Ayaya Ning'o ogochorete obonogeri, eh? Ng'a Nairobi bono, inche ngokwana buna omona- omonogeri bw'abagusii, imoka mwensi pi soe eserekari. Onye togosoa eserekari tiri gosoa, mosiria ogotosoia, gose ogotorusia oo, mosiria. Ise tata mosiria, aye ne ekechani kiaminto, ekerogo keria kwarenge buya, ekwarusigwe ororo. Esababu tiakwansa ndakweranie mega kidogo, tiakweranie mega kidogo, esababu kwerete ekerogo keria na abagusii. Ekero intwe torokane ng'a ntore ase eserekari eri, twakera omongwana korwa Kusakaja chikura, Nairobi. Ekio nakio ekerengo erio akorete ki? Abwate. Lakini ekamanya goikera okarusia gw'ekerogo keria, aye bado tochieti gosoma rada orore ng'a biasambire, ogakira. Ogakora amagoso ya ogochia koiraneria na gusii na amatiang'i. Bono abagusii bakwangire, bono ekerogo eki notwara notatwara, kende enke yogokonya Sakaja. Bono aye nkwakora isiko anytime, ganya. Noaka isiko okure anchia oraretere mm Sakaja, bono igo biri arigie omonto abagusi banchete, oyio otari mosiria. Bono aye esababu eria kwereretwe oo, tori gokora kende. Bono yaikire mpaka bono abagusii baria bagocha gogo kogera Sakaja anyore chikura, ase eng'encho yago, bakwangire bono naye bagoakera Sakaja batebire bonsi pi. Gwantaama! Bono rende, inki ogokora ase Sakaja? Sakaja goikara ase bare inse bagopiime, omongwana oyo oirwanigwe, tabwati relevance, politically toiyo, taiyo, genda isiko. Bono abagusi abo gocha aya, nogocha obaganie. Okomoka ng'a nekerongo tenena, ekerongo tenena, tenena bono, mogusi tigokwaa kera gekero ekero twachete, nere atamba buna abagusi, igwasarete. Esidie bono iga yagechigwa naye, okoreta abanto b'esidie, epasti anga ebete korania chingaki chiabo ne rikonda obwate, rikonda obwate ng'a rikonda riria riane rinde eh, rikonda obwate otebia abanto ng'a matiang'i ase eserekari, matiang'i omogaka oria raira antebeti, ng'a matiang'i nkobwatwa arenge, ekagera tabwatire, motakombwatera. Namotakombwatera, ng'a matiang'i bono, matiang'i ase eserikari, buna omogeri oino, omonogeri oino bw'abagusii igaa Nairobi, twamoire, matiang'i ase omonogeri kiekĩ, ng'a ogokwanera, gusii omonogeri na oyomo tobwate okorokwa matiang'i, ogokonywa na omogaka okorokwa Sam Ongeri, professor. Ng'a abagusii mwensi pi tosoe eserikari, Uhuru Kenyatta abanchene na Ruto, ba ebe na eserikari ime togosoa, amatiang'i ogotoira. Eki toigwanane bo, tari bosiria, eh, tari bosiria, mh. Egento eke kiane konye nkorosie, egiasi nacho egiasi tigesareka omanyete, bono omanyete ebinto biane biasarekire bionsi pi, buna ndeti mwansabera abagusii nabo ndoche ng'a abanto mbare is kaa, batari kondigereri buya. Ekero kende iga nare gokora chividio chiane omonto agantomera ebinto ebibe bigansara echaneri, echaneri yane egasiekwa. Abanto motagete pi ng'a ekero motiangi ecampaign, motageti ndete abagusi amo, eh? Ebe tingonyara gokwana igaa ingotara kere ekenyoro ngotebia abagusi ng'a twende araria ase ayamo. Onye iga agegosinya, lakini ase bono iga terasinya, tiga toraita, lakini intwe mbiarenge konya gosareka bire. Abaamerika baria mogocha, ndete rikondo, ecamera, eh? Korwa America ngoigwa bire quality, tochia gokora into togokora Kenya bigosareka, eh? Equality korwa America, Karansa eye kwanyora ekamera engiya korwa America, egesa matiang'i akoenda noo tore, ase agotacha noo tore, ase agosuka noo tore, twaba update. Egere enyarekane ng'a at the end of the day twensi pi mbuya tore, twamanyire ng'ai gasaini. Chanso ya simbarati, simbarati bono buna nagotesia evidio eyende ng'a nechegani kanaye ase okoboria obopresident. Ogani goteba ng'a bono tiambori o president. Kwanza tari aa aya 2022 eye 2027 ya obogavana, abagusii baria ogochaya bono iga bagogotebi naki intwe buna abagusii mogaka, twatebire ntore ase matiang'a. Aya rende ase ogoteira Ngai, ase ogoteira Ngai, kwabachaeire kwairire ng'a naye omong'aini aa, suguma nabwo. Gochi oikereria obogani obate ng'a kere chikura, okorwa chibesa gwasera gwasera gwasera gwasera gwasera gwasera, rigoakorire pi. Baas, okorigereria kwanyora echuo kore oyotang'ani amachogo. Chisegi chioka orarete bosongo chiambate ekemani, chisegi chioka chirache bosongo, ndete mbakorere egasi mpaka amaraika a igoro agwo inse, atenge kabisa, atenge mpaka Yeso aboke. Twaganyire. Twaganyire, twaganyire, amalaika gaki motagocha, namototengerera rende bosa iga togaki, gotomoa, eh. Bono nagotebi ng'a omwaka ogocha, mambo bado, naria agochi gokora egasi, akore egasi, akore egasi, emiaka etato torakora kende, omwaka oye bare oche okore egasi, gaki gaki abana b'esukuru. Batomokia esukuru, eh, batomokia esukuru tosome, tobe abang'aini, tomanye egento togokora na eki togokwana, tomanye egento ekebe na ekiya, tore naki aa ntwe tokora iga na aa iga tobwenerete tokora. Finally tonyore ng'a twensi pi negento eke ekemo buna omogusii. Tokogenderera koba iga biasambire, amang'ana toyochi kotobera amaya. Amang'ana toroise tobere amaya. Inche okwo nogosaba kwane buna abagusii, tobe amo, twanchane, tosekane. Ekogera abange amang'ana agachi koba egento buna ogokorwa, ebiongozi bigochaya abagusii. Bono onye nateba, onsi ore bono gaki tiga nabore, mogokira pi chinsara chikwe mokiku chiacha goita abagusii batabwati mang'ana? Abagusii batabwati mang'ana kabisa. Yaani okoira ng'a ogochi goita abanto ekogera aye torigochi gokuka aa. Ng'a oite abanto bono, ekogera ng'a bono tochia kobagania. Abagusia aba mobwate chinsara, mokoita na emiywo, mwabaka na emioro, abagusii, kae mobaganie. Abagusia aba mogocha aa bono iga, omong'ina oria ore bosongo bono iga oikaransete. Otabwati biasara ase engencho chibesa chikorusigwa gose chieirwe Nairobi, kae mobagani? Eh, kae mobagani? Gekogera intwe nao tore, intwe nao tore, taibo? Eeh, sisi tuko, abwo nabo toberete. Eki torakore bono, ki mwamweire gotiga abagusii, mwamweire mwensi pi goakanwa chibesa moragere, mwachaire abagusii, mwaonerie abagusii, bono tiga toitere abwo. Toitere nse abana toitere nse yaah, toitere nse abana toitere nse yaah, ria ribunge rirube ria ribunge aah, rigoteba abana toitere nse mhwiihwii, mochanga timwetigwa kobua echuuri.